Бисмиллаһир-рахманир-рахим.
Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, кадерле милләттәшләр, кадерле кардәшләрем. Бүгенге безнең үтәсе чираттагы хәрефебез ул мим. Мим хәрефе. Карыйбыз тактага, карап китик аның язылышын. Һәрвакыттагыча, безгә хәрефнең кайда урнашканын беләр өчен сызык кирәк була. Менә мим хәрефе, ул сызык өстендә бәләкәй генә аның башы бар. Һәм аның менә бу якка төшеп китә койрыгы. Мим хәрефе Мим хәрефе ул кечкенә хәреф. Ул башка хәрефләрдән үзенең кечкенәлеге белән аерылып тора. Менә аның язылышын, кечкенә булганын без карап китик, икенче бер гади хәреф белән чагыштырып әйме. Алабыз бә хәрефен. Язып куябыз бә хәрефе. Аның кырыена. Менә безнең бә хәрефе. Игътибар итегез, мим хәрефе ничек кечкенә бә хәрефе кырыенда. Аның алфавитта килә торган исеме мим. Мим. Мим. Ә бирә торган авазы м. М. Һәм ул нечкә аваз. Нечкә аваз.
Хәзер бу хәрефне Сүз башында, сүз башында мим хәрефе языла менә болай булып. Нәкъ, нәкъ сызык өстендә ул калдыра менә шушы үзенең башын һәм менә шушындый койрык белән артыннан килә торган хәрефкә тоташкан була. Игътибар итәбез. Менә гарәп хәрефләре алар шундый җәмәгать. Алар сүзнең башында һәм сүзнең уртасында һәрвакыт җиңеллеккә омтылалар. Менә карыйбыз, менә бу койрыкны бөтен җирдә сөйрәп йөрергә ул авыр булыр ие. Безгә дә һәрвакыт шушы койрыкны матур итеп язып куярга авырлык тудырыр ие. Шушы койрыкны сөйрәп йөрмәс өчен ул аны төшерә дә калдыра. Шушы башын ала да сүзнең, сүзнең башына килеп баса. Һәм сүзнең уртасында без бит инде уң яктан язып киләбез, киләбез дә. Менә шушылай иттереп ике якка да тоташкан әйбере була мим хәрефенең. Кала тагын шул аның бер нәрсә башы һәм ике якка да тоташкан урыны булачак. Менә бу җирләре белән ул ике якка да тоташкан була. Бу безнең гап-гади хәрефебез, бернинди горурлык та юк. Алга килә торган хәрефкә дә тоташкан, артка килә торган хәрефкә дә тоташкан. Бөтен җиргә ул бик дружелюбный, бик дус хәреф. Һәм сүз азагында ул безнең үзенең алфавитта тора торган матур кыяфәтен алачак. Язып киләбез, киләбез дә мим хәрефен. Һәм ул менә шушындый кыяфәттә булачак сүз азагында. Менә гарәп хәрефләре әйтәбез. Алар сүз башында һәм сүз уртасында алар җиңеллеккә омтылалар, һәм сүз азагында алар матурлыкка омтылалар. Ул инде сүз башында шул менә шушы э, нидә алфавитта торган матур кыяфәтен алып тора, торачак.

Ми. Ми. Дамма белән мим укыла. Му. Му. Му. Мә. Ми. Му. Мә. Ми. Му. Мә. Ми. Му. Хәзер инде карыйбыз сәкен белән. Сәкен белән сәкенле мимне укыр өчен без алабыз ә. Һәм укыйбыз әм дип. Әм. Әм. Әм. Мә, ми, му. Әм, мә, ми, му, әм. Мә, ми, му, әм. Менә мим хәрефе без татар кешеләре өчен бер авырлык та тудырмый. Чөнки бу мим хәрефе белән без сөйләшәбез. Безнең мәктәп, мәк, Мул, миләш, менә шушындый сүзләребездә бөтенебез мә, ми, му авазлары белән сөйләшәбез. Хәзер инде карап китик китабыбыздагы мим хәрефенә булган күнегүләрне. 13-нче биттә. Әм, әм, әм, им, им, Им. Ум. Ум. Ум. Мур. Мур. Мур. Муз. Муз. Муз. Рум. Рум. Рум. Ә. Мә. Ра. Әмәра. Әмәра.

Зәмзәму. Менә, кадерле җәмәгать, без мим хәрефе турындагы бөтен белемне алырга тырыштык. Без нәрсә бу дәрестән үзебезгә алырга тиешбез? Беренчедән, мим хәрефенең язылышын. Ул кечкенә хәреф дидек һәм аның башы һәм койрыгы бар. Койрыгы хәреф аста, бәләкәй башы өстә дидек. Аның гади хәреф ике якка да тоташкан урыннары була дидек, ул һәрвакыт үзеннән алдагы хәрефкә һәм үзеннән арттагы хәрефкә тоташкан булырга тиеш. Һәм өченчесе, без инде аның безнең татар теле ндәге м хәрефеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый, сөйләмдә нәкъ без үзебез ничек м хәрефе белән сөйләшәбез татарча матур итеп, Шушы м хәрефе шушы м хәрефе бездә гарәп телендә дә шушындый матур итеп шушы аваз белән сөйләшергә тиешбез. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән шушы әйберләрне алып карап, шушы материалны үзләштерсәгез, сез бүгенге дәресне бишлегә үзләштергән буласыз. Әссәләмәгаләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.